Ji navenda nûçeyan ya Rado Dengê Zelal û bi silah vêya muxabatkaran dem baş guhdarên hêja demijmêr duwazdeh ya bultena nûçeyan tê pêşkêşkirin bi dengê min Ekrem Talo di destpêkê de ser nûçe. Li gundê Menacîr teqînek pêk hat û di encama wê de welatiyekî jiyana xwe ji dest da. Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriyê, PDKSê, Beşar Emîn pêşwazî li şandeya PYDê kir. Li bajarê Kobanê şer û pevçûn di navbera Yekîneyên Parastina Gel YPGê û çekdarên DAIŞ'ê de berdewam. Dem baş. Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriye PDK'sê pêşwaziya şandeke Partiya Yekîtiya Demokrat PYD li Navenda Berzanî ya bajarê Hesekê kir. Di hevdîtinê de her yek ji endamên Komîteya Navendî, ya PDKS'ê Abdurehman Aptan û endamên komîteyên din amade bûbûn û her du aliyan behsa pêşhateyên herê dawî li meydana siyasiya a kurdî û şerê ku niha ku li bajarê Kobanê diqewime her wiha êrîşên DAIŞ'ê li ser wî bajarî û çawaniya mîkanîzma cîbicîkirina bendên rêkeftina Duhokê li ser erdê hate kirin ji aliyê xwe ve şandeya PYD'ê li ser pêwestiya hemahengiya hevbeş di navbera her du partiyan de Di paşerojê de tekez kir. Belê guhdarên me ji bo em agahiyên bêtir li ser vê hevdîtinê nas bikin niha jî ji bajarê Hesekê endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistan li Sûriye Mamosta Beşar Emîn bi riya telefonê li gel me ye. Dem baş mamosta. Em baş ji sera birçav a. Belê mamosta wek te nûçe bihîst doh şandeke Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD, li Navenda Berzanî ya bajarê Hesekê ji aliyê we ve hatibû pêşwazîkirin. Berwara civatê çi bû li ser çi hat axaftin? Ji bo te sehîha malûmê ne doh bû berî wê bû yanî roja.

Pehedkiwanê eskerî heye rê dûr Xelîl et bêjim ew bi ser serê şandekî car dî tu bi navenda me yî Rojava a Qamişlo a partiya me û hevalê me ew pêşwazî kirin bi rastî brosîngek pire û tirhabek zêde û me etîbar kir bi rastî ew xitwahanê xitwak li pêşê yanî tê dê Di aliyê çi de di aliyê bi rastî em hinekî dilê xwe jevr vekin, em hinekî rehetîkê çêkin, em hinekî bawerîkê çêkin ke ev karê em bi hev re dikin karekî yanî wek bêj dil e ne tiştekî tektîkî ne tiştekî rojaneyî dem vî tiştî ji me dixwaze yanî Doza miletê me vî tiştî ji me dixwaze, yanî xelk alî me dikin û em li alî hev nakin ye. Belê mamosta di civînê de hûn her du alî yanî PYD û PDKSê hûn hev nerîn bûn, hûn nêzîkî hev bûn ya jî nakokî hebûn. Bawer bikin nêzîkî gotinê me ê bêtir êk me dikirin, yek jê nuka me û cotnazara xwe ji wan şerh kir. Ji bo ev tîfaqiya Dihokê û me ji wan got, tîfaqiya Dihokê ji aliyê me de wek pede kesê em nabin erqele û em ê bimînin ji ber ku bi riayeta Serok Barzanî ev peymana hanê hatî emzekirin û em em heger kî jê baz em nikarin jê baz em astangiya jê re çênakin lê ê me tiştekeyê ew taybet Mendik e encûmena me ya em kesê yanî ew jî çi yê heval nîme ez nabêjim tev de yanî hinek jê dixwazin meselê ehzab tenê tenê ehzab çûn dihokê em zekirin bi navê bi navê en kesê bi navê encûmena me ve em dibînin ne ji heqê me ye em berdewam bikin ka ehzab di vî şolî de dibînin ev hevpeymana hanê lazim e tasdîq bibe ji meclisa me ji ji en kesê tasdîq bibe eger tasdîq. Hewlêra yekê û du da jî me berçû dikir, em vedigeriyane me tesdîq dikir ji meclisa xwe. Ji heynî vê terkîba meclisê pêncî û pênc ji sedî ne terkîba hezaba çel û pênc in. Sibe temsîlê di vê lêvegerê de gerek heqê xwe bibin, heger em pêncî û pêncî jî heger nebin, aleleqel

Beşdariya wan wek wek lazim wek tê xwestin û li wek usulê me. Belê mamosta derbarê nakokiyên enekesê de yanî mehek di ser rêkeftina Duhokê de derbas bû heta niha enekesê hîna nakok in yanî li hevkirin çênebûye. Sedem çi ne? Wele wele ev rast e. Wele sedem ew e ku meseleyê enaniyatê hizbî ne û gelek jê dixwazin bes li hiseta xwe digirîn û sibe ev meclisa me xerab e bi meclisa me nemîne xuya jwan re muhim e. Ji me re muhim e ku em herin vê rêveberiyê, em herin vî karî, em herin vê hevpeymana hanî li ser erdê a Duhokê cî bi cî bikin, bi navê encûmenê û encûmena me bimîne li pişta me wek lazim di eyî wextê di eyî di çi demê de em karibin em vê encûmena xwe îtîmat bikin di meselê karê xwe de. Hevalên me, ehzabinî me dixwazin bes tenê wek ehzab ji xwe re karekî ji vê rengî bikin,

Ebeden eveyet me wextê gotin ehzab û her hizbkê yek me got me wê çaxê ji xwe vê gotinê istiqlal dikin me wê çaxê ji wan re got me got keko ê me wextê bibe yanî hevparkirina ehzaba û tevî her kê ji xwe re bibe ê me em ne yek in yanî biryara meclisê heye em ne wek hizbekê em wek çar hizba biryara meclisê heye em wek çar hizba. Belê biryara meclisê dibêjin me ji wan re gotiye ye çar ne di her derê de. Yanî nûnertiya we ne di her derê de, bi taybet di vê lêvegerê de. Ne, di vê lêvegerê, ev lêveger tune bû wî wexteyek ev biryar hatî birin. Biryar hatî birin ji nêzîkî ji berî kongreyê me de, ji berî kongreyê me yê Yekîtiyê de ev biryar hatî birin. Wê çare ji me pirsîn ku hûn çima kongreyê xwe kirê nadin?

Ha yanî hû tu hûn ne yanî rêkeftina wek dibêji encûme a dawî encama dawî hûn gîhaştin tu netîcê. Emce me gelce me ew vê digirin wek hicet wek qerîne li ser me em dên ev ne durist e ev ne dicî de yanî me ne ev gotiyê wa beyana me heyî me îctîmaa kiriya licna merkezî û me belaxek derxistiyê me di belaxa xwe de gotiyê

Belê mamosta bû mehek derbas bû. Derbarê vê yekê dî ji do berêz Îlham Ehmed ew jî bixwe endama tevdemê ye gotî ev mehek ser derbas bû ê me wek tevdemê em amade ne lê nakokiyên enekesê hene û da xuyakirin heger ew rêkeftin çênebe em nikarin li benda nakokiya bin û van destkeftiya bikin qurbana nakokiyan yanî dem teng bûyî li pêşiya enekesê. Ê mumkin e anha heger ew ji xwe kar nabikin yanî heger wek Elham gotiye heger ew ji xwe re bixwazin hizb na bibin kar na ji wan pê bikin nizanim çi ew wiha dimîne ew şixulê wan e ew qerar ew mesûliyê ew girtîn ê me em wek pdkesê

Cî bibe em karibin texlîciyekê û ji xwe berê me mewîd du meh danîn me got xîlalê du mehan ez li teflîc bibe. Anha jê dibêjin di nav me û hevalê me yê PYD de wek hizb yanî dîtin çêbû eva hanê dîtinê resmî ser mistewa qiyada ulya xwişik çênebûyê ez dibêjim ew jî bawer in û em jî wiha bawer in gê Me tu carî negotî em ê bi tenê bi wan re bikin yan wan ji ber negotî em ê bi tenê bi wan re bikin lê bi rastî jî bi rastî jî yanî heger terefek ji me tune be em tune bin ya ew tune bin wê ev hevpeymane hanê ez bêjim wê kêm bi wê wê wê betal bi wê nemeşî wê cî bi cî nebi yanî. Belê belê mamoste Beşar Emîn endamê mekteba siyasî ya Partiya Demokrata a Kurdistan Sûriye ji bajarê Hesekê tevlî bultena me bû zor spas ji bo. Beşdarbûna te dem baş. Belê guhdarên me hûn li dengê zelal guhdar dikin bultena me berdewam dike. Li gundê Menacîrê li başûrê bajarê Serê Kaniyê Rojavayê bajarê Til Temer ku dikeve tirimbêleke bombebarkirî Taqiya di encama wê de welatiyekî jiyana xwe ji dest da û hindîn din jî birîndar bûn. Li gorî agahiyên ku di Ajansa Hawerên de hatine belavkirin, bajarê Serê Kanî hatiye wergirtin li gundê Menacîr ku bîst kîlometran dikeve başûrê bajarê Serê Kaniyê ku yekîneyên parastina gel YPG'ê nêzîkî salekê ew çeteyê ji destê çeteyan rizgar kiribûn, tirimbêleke bombebarkerî taqiya di encama wê teqînê de welatiyekî jiyana xwe ji dest da. û hin kesên din jî birîndar bûn. Êrîşên çekdarên DAIŞ'ê yên li dijî herêma Kobanê di roja şêst û nehan de didomin, li gorî agahiyên hawarê, şervanên Yekîneyên Parastina Gel, YPG, Li sûka El Hal li rojhilatî bajarê Kobanê torombêleke çeteyên DAIŞ'ê hedef girtin, di encamê de torombêl hate derbekirin, çeteyek hat kuştin û yek jî birîndar bû. Li vê deverê di navbera şervanên YPG û çeteyan de şer û pevçûn derketin û tê de çeteyek hate kuştin û si sê di jî birîndar bûn. Şevê din jî li Eniya Başûr û Rojavayê Kobanê jî di navbera hêzên YPG û çeteyên DAIŞ'ê de Şaro Pevçûn rû dan û tê de çar çete hatin kuştin. Çeteyên ku li hemberî berxwedana YPKYPJê têk çûne û hatine şikandin, welatiyên sivîl ên li bajarê Kobanê û gundê Til Şiîrê hedef dikirin, doh jî çeteyan hejdeh topên avêtibûn taxên bajar ên ku sivîl tê de dijîn. Li gorî Rewangeha Sûrî a Mafê Mirovan di beyanameyekê de ragihandiye, hejmara wan kesên ku ji destpêka bombebarankrina deverên cuda cuda li Sûriyeyê ji aliyê firokeyên şer yên hevpeymaniya navdewletî li dijî DAIŞ'ê ji bîst û sê Eylûna borî û heta şeva înê ve neh sed û deh kes hatine kuştin. Li gorî amara Rewangeha Sûrî ya Mafê Mirovan navên wan kesên tomarkirî ne, ji wan neh sed û deh kesan, Pêncî û du welatiyên sivîl bûn û heşt ji wan zarok bûn û pênc jî jin bûn. Her wiha amaje jî kir ku hevdem heftê û du terorîstên tirêxistina Cebhet El Nusra di heman demê de ji ber bombebarana firokeyên şer hatine kuştin. Di beyannameya arawangehê de ji bo mafê mirovan ya Sûriyê hejmara terorîstên DAIŞ'ê di wê bombebaranê de heft sed û pêncî û heşt kes bûn. Şer û pevçûnên giran di navbera artêşa Sûriyê ji aliyekî û hêzên dijberiyê û beriya El-Nusra ji aliyekî din li navçeya Zibdîn ya Gûta Rojhelatê berdewam dike. Ew şer û pevçûn di demekê de ne Ku hêzên dijberî ya Sûriyê navendên leşkerî yên artêşê didan ber topan û di encamê de sê serbazên artêşê hatin kuştin. Şer û pifçûn di navbera her du aliyan de li navçeya Meneşîr Birîc yê girêdayî Helebê berdewam e û bi bê ku zerarên wên yên canî bên naskirin. Ji aliyekî din ve balefirên şer yên artêşa Sûriyê çend taxên bajarê Helebê dide ber bombeyan, bi taybetî jî li taxa Silêman El Helebî dan. Û di encamê de gelek ziyanên canî û madî derketin. Niha hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û Artêşa Iraqê bi PYD bi bejayî ango çûne nav serbazgeha Kobra û bi temamî hatiye dorpêçkirin her wiha Burca Celewla ji aliyê hêzên Pêşmerge ve hatiye kontrolkirin. Jêderekê li Celewla Ji Pok Medyayê re ragihand, hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û Artêşa Iraqê bi peyade çûne nav navenda ku serbazgeha a Kobra û bi taybet bi temamî ew dorpêç kirine. Ew wî jî derî got jî ku serbazgeh dikeve di navbera her du bajarokên Celala û Seîdiyê. Wê jî derî ew yekî jî diyar kir ku Artêşa Iraqê ji aliyê Çiyayê Hemrînê ve bi pêş ve diçin û karî bûn bikevin nava Seîdiyê. Jêderekî ragihand jî Ku beşek zor li taxên Celewla ketiye bin kontrola hêzên Kurdî. Rêveberê Rewşenbîrî û Ragihandinê li Wezareta Pêşmerge Hilkurt Hikmet ji Bast Newsê re got, Çel û pênc roj in Artêşa Tirkiyê bi riya tîmeke taybet Pêşmergeyên Kurdistanê perwerde dike. Di derbarê cûre perwedekirinê de Helkur da zanîn ew perwerdekirin bêhterî endaziyarî ye û artêşa Tirkiyê pêşmergeyan li ser wan çekên perwerde dike ku ji aliyê hevpeymaniya navdewletî ve ji hêzên pêşmerge re hatiye şandin û perwerdekirina rûbirûbûnê li dijî DAIŞ û terorê. Her wiha Hel kurt hikûmet wiha axivî, Heta niha poleke pêşmerge li serdetê destê artêşa Tirkiyê perwerdeya taybet wergirtiye û derçûye niha jî poleke din di perwerdeyê de ye. Di derbarê sedema neeşkerkirina wê perwerdekirinê de ji aliyê Tirkiyê ve heta dema serokwezîrê wî welatî hat serdana Iraqê, Hel kurt hikûmet got, Ne Tirkiyê û ne jî hikûmeta Iraqê a Kurdistanê jî Nedixwestin ev perwerdekirin were eşkerekirin. Wezîrê Karên Derve yên Amerîkayê John Kerry ragihand ku tevdem ji bo imzekirina rêkeftina giştî gelek kêm maye, heta niha Îran û Koma Şeşînê ciyawazî di navbera xwe çareser nekirine. Kerry eşkere kir, ku tê kirin ji bo çiyawaziyên di nav bera her du aliyan de bên çareserkirin. Ji aliyekî din ve hin jêderên dîplomatîk dibêjin ku heger di bîst û çarê vê mehê de her du alî nikarîbin li hev bikin, ev dema diyarkirî dibe ku heta meha adara sala du hezar û pazdeh

Belê guhdarên hêja nûçeyên me yên siyasî bi dawî hatin lê bultena me berdewam dike. Di civaka kurdî de jin di warê kar de gelekî kêm nake ew cihê wê wek malê yan jî metbex ya jî perwerdekirina zarokan tê xuyakirin. Lê çima jina kurd îtîmadê dide ser zilam û ew bi xwe karê xwe nake û pêdiviyên xwe peyda neke? Zanyariyên bêhtir di raporta hevkara me Gulnaz Hisên de. Di bajarê biçûk de xwerist kontrolê li ser civakê dikin. Tê naskirin ku pêdeviyên rojane ji zilam tên xwestin û li bajarê Dirbêsiyê jî gelek malbat pêdeviyên xwe dispêrin zilaman. Me xwest em nas bikin gelo çima jinên bajêr karê xwe bi destê xwe nakin û bi taybetî daketina bazarî. Îja mujtemeyê me rehmê li me nake û ev çîka me yî hew wekî din tişkî tune ye û ekter ji yanî ev adat û teqalîdê me, Wlot ki nijmere yanî ji ewliya em çê bûn heya ana inu ev bavê me meselen timî tişta ji mer tîni ca me na dexili xweşik bine xweşik bina dexili îja em jî elimîn û wlo em eqlimîn û wlo îja inşallah zarokê me ne wlo bin. Di mujtemeyê me de em dibînin gelek pîrek di rêya tîmeda xwe de vê ser zilamê xwe ve ez bînim inu gelkî xelat e. Gerek pîrek har hûrê xwe bi distê xwe bike. Tiştek ji we lazim be dikare ew haşkar bîne û mere dê nû pîrek çi xwe anî tiştê xwe bi distê xwe bike nû jêr baştir tê nû her çi bi ser raya wê û zoqa wê yanî wilo ji pê deh tefs bi bêtir û ez bêm min û çi xwe pîrek hacetê xwe ew ji xwe re bimînîne sivkayê li zilamê xwe dike û muxaleteyê nû bike çêtirtir e yanî ji ber yanî çi xwe pîrek ha ji xwe re bîne hêdî hêdî ew Yan pêş dika vê dinya bêtir dibîne tişkî gelkî baş jê re. Gelek cara yanî ne zilam pîrekê ditehedîn. Pîrek ew xwe ditehedîne. Yani pîrek jê re dibe ez ê ya derkevim wek zilam bişolim ya stkarîna. Ê hinek kar hene gor tenê. Yani karê gor xwe bik.

Di nêrîna xelkê bajêr, alîkariya jinê bi zilam re, bi qedandina pêdeviyên rojane, têkeliyên hevkariyê di navbera jin û mêr de xurt dike. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Gulnaz Husên, Dirbêsiyê. Belê guhdarên hêja û delal, guhdarên Radya Dengê Zelal bi vê raporta li ser rewşa jina kurd di civaka kurdî de em gihîşin dawiya bultena xwe a demêjmêr duwazdeh. Ji bo zanyariyên bêhtir li rûpela me ya Fêsbûkê bi navê Radyo Dengê Zelal a, weşanameya ji dizî www dot dengezalal dot net,